Ev her du mirovê ha kî ne ez dixwazim di sê deqa ji we re behsa wan bikim. Ev xortê ji piya ku hevalê xwe hildaye ser milê xwe navî Mihemed e. Bi emrê xwe çawa ku hûn jî dibînin hê ciwan e. Evê li ser milê wî rûniştiye navê wî jî Semîr e. Qiseta dostaniya van

û çirûskek ronayî di çavê wî de tune. Ji ber vê korahiyê çiqas beden saxlem dibe bira bibe, dîsa jî nikare jiyana xwe tenê bi serê xwe bidomîne. Bi vî halê xwe evdal û şepirze û belengaz mabû lewra Yekî ku du deqa çavê xwe negire û tarîtiyê nebîne ji halê wî fehm nake. Heyfa wê ciwaniyê ku dibe hê sîrê her du çavan. Heta ku Mihemed hevalê ser milê xwe Semîr nas nedikir, nikaribû gavekî pêş de bavêje û karûbarê xwe pêk bîne. Semîr jî ji dayikbûna xwe her du lingê wî felcoyî bûn. Ne dikaribû ji piya bisekine û ne jî dikaribû gavekî di pêş de bavije. Mîna qurmê darekî ji erdê hatî veqetandin di ciyê xwe de jiyana xwe berdewam dikir. Digel ku çavî wî baş didîtin lê piştî ku di linga de qewet nebe, Mirov dibe mîna çûkekî bê per û bê bask. Ji ber vî qasî tê gotin, Per û baskên min hebûyan, ez ê bêling bifiriyam, li ser deşt û zozana li welat bigeriyam. Piştî ku Mihemed û Semîr hevnas kirin, kêmasî xwe bi hev re temam dikirin. Semîr ji bo ku çavê wî didîtin li pişta hevalê xwe siwar bû û bi kurva bixwestan berê wî dida wir, her du bi hev re bûbûn mîna mirovekî saxlem. Ji wê rojê şûn de ji hev neqetiyan, ji du birayê cêwî bêtir ji hev hest kirin. Bi hev re bi sal û zemana, Di bin mineta tu kesî de nediman, serê sibê ji mala xwe derdiketin diçûn qehwexanekî di nava bajar de dirûniştin. Semîr ji ber êşa lingê xwe li ser kursî rûdinişt û ji miştêriyê qehwê ra çîrok digotin. Wezîfa wî çîrokbêjî bû. Ji ber ku fesahet û belaxeta wî pir bû, bi zimanê xwe yî şîrîn ked û kespa xwe dikir heta êvarê perekî baş ji xwe re dida hev. Mihemed jî çavê wî nedidîtin ji xwe re li devê qehwê disekinî û nokê spiyê bişekir difirotin. Çi mirovê ku bihata wê qehwê hem çay vedixwar, hem guh dida çîroka û hem jî nokê bi şekir dikirîn hinek li wir dixwarin û hinek jî ji zarokê xwe re dibirin malê. Di dewra berê de qehwe cihê sohbetê bûn, cihê kêfxweşî û biratiyê bûn. Lê mixabin, îro qehwexanê me bûne cihê vir û derewa, bûne cihê fesadî û gelaciyê. û bûne meydana siyaseta cahil û nezan a. Welhasil, ev her du heval bi vî awayî bi hev re dişuxulîn, îşê xwe dikirin û diçûn mala xwe. Bi hev re dixwar û vedixwarin û wextê xewê di odekî de her yek diçû ser cihê xwe û radiketin. Di mesela wan de tişta ku pir xerîb tê dîtin hê min negotiye. Rojekê ev ê felcoyî ku navê wî Semîr e, jiyana xwe ji dest dide û dimire. Hevalê wî Mihemed çiqas gazî dikir bêfeyde bû. Ti deng û his jê nedikir. Piştî ku xelk bi dengê wî hisiyan û hatin dîtin wa miriye. Ji hevalê wî re gotin serê te sax be, hevalê te jiyana xwe ji dest daye. Piştî ku Mihemed ev xeber seh kir, Dilê wî ji qehra tije bû, kul û hesret. Hefteyekî sax ji oda xwe derneket û li ser hevalê xwe giriya. Piştî demekî êdî hew li ber xwe da û ji kerba wî, wî jî jiyana xwe ji dest da û mir. Tê gotin ev ê ku li ser hevalê xwe giriya û heta ku ji kerba wî mir, misilman bû û navê wî jî Mihemed bû. Lê evê felcoyê ku çîrok digotin ew jî ne misilman bû. Heta mirina xwe jî li ser dînê fila bû. Ev her du hevalê ku li ser du dînê ji hev cuda ji her mirovê xwedî şeref re tîmsala biratiyê ne. Gelî birana, destê xwe deynin ser wijdana xwe û bibêjin. Eger mirov bi çavê însaniyetiyê li hev binêre ma wê çi pirsgirêk di nav me de çê bibe? Gelo ma ew ê ku te misilman a firandiye û ew file daye dinyayê haya wî ji her duyan jî tune? Ma qey nikaribû ciyê we bi hev bida guhartin? Yan jî ma qey nikaribû we her duyan bêdîn bihişta? Belê Qadir ew e. Xaliq ew e û zanyarê bi her tiştî ew e. Eger ji destê we bê qenciyê bikin, şîretê xêrê bikin û beriya her tiştî şîretê xwe li xwe bikin û eleqa xwe ji dînê tu kesî, ji fikr û ramanê tu kesî neynin. Kes bi darê zorê nayê ser sifrata rûnayî ne birakê min. Ha rêz ev e, edeb ev e, exlaqê xweş ev e û dewlemendiya herî mezin jî ev e. Xwedayê mezin temamê însana ji vê rêz û edebê û ji vî exlaqê xweş bêpar nehêle.